Social TV, inspiring your life.
Mema mo akwaaba ma mo afehyɛ pa de ba Social TV so wɔ aware mu nsɛm dwumadie no ɛndɛ so yɛasan so aba abɛpue mu wɔ Santa Maria Real last week na yɛwɔ Santa Maria ne yɛne yɛbra image retwetwe nkɔmmɔ ɛfa ɛyɛ jealousy sɛ yɛka sɛ jealousy a ɛndɛ so yɛba abɛpue mu wɔ ne nkyɛn nkɔmmɔ a yɛne no bɛtwetwe wɔ aware mu nsɛm dwumadie so no obroni bɛka sɛ bitterness yɛn nso yɛsɛ yawdie Ɛwɔ awareɛ mu, mpena ntwɛn ne relationship mu no, sɛ yɛkasa yawdeɛ koraa a, ɛne dɛn? Ɛne nsɛm pii a ɛkeka ho ɛne yɛne no ba bɛtwetwe nkɔmmɔ ɛwɔ aware mu nsɛm dwumadie so. Na ansa na no, wobɛtumi ɛdo text message ɛnɔ WhatsApp message no afa ɛyɛ 0541771797 na wobɔ wura yɛ social media hɔ no a, Facebook hɔ ara na yɛda so hyɛ. Ɛyɛ social TV. Dwumadie no ɛkɔ so live ɛwɔ hɔ nom wo bɛtumi a like na wo leave wo comment na wo wie a mma w'ɛnfi sɛ wo bɛ share videos no nso. Yɛtwa yɛn ho sim aba. Me san nso ɛma mo akwaaba ɛsan ma mo afihyia papapapa ɛmu aden ɛde ba Awerɛhosɛm dwumadie so ɛwɔ Social TV so. Me a medi dwumadie ho kyea me a mete ha nom yi, me din ane Nyamoa Bedu Enoch, wo bɛtumi nso afrɛ me Brazil boy. na mɛgye wo so. Yɛn saakae a ɛyɛ bra panin image wɔ me nkyɛn hanom no a, yɛmma no akwaaba na ansa na nea mbisa sɛnea n'apɔmu teɛ, sɛnea Buronya yi kura mpo no si fa sii dii ne Buronya no nea yɛ yɛmbra na yɛmfa nkɔmmɔ twetwe no nso mo so. Bra, mɛmoa ha. Buroni bɛka sɛ, Good afternoon. Ah, yeah.
Na apɔmu te sɛn?
Nablo nnyɛ me woso w'ahoma no a manhyɛ da nnte wo nka na mesɛ kyele no wɔ mu
eh Nea nnɛ a mehyia we deɛ ɔsɛ metu megye me bɛyɛ five thousand dollars bi ansa mɛtumi afiri wo nkyen akɔ
Ɛnyɛ den Nyame bɛyɛ Nyame adom biribi abɔ kɔɔ na ɛnnɛ dwumadie no yɛpɛ sɛ yɛbisa sɛ, sɛ yɛka sɛ obroni bɛka sɛ bitterness. Binom so de ba yɛ akanka sɛ wɔbɛkasa yawdie wɔ awareɛ mu no ne mpena twe ne relationship biaa mu no sɛ yɛkasa yawdie a ɛdeɛn ne yawdie? Oh yawdie deɛ sɛ bia nipa no eh tebeya anaa su niban bia ɔde wo fa mu no ɛma wodi yaw wɔ no ho ɛhɛɛn. Nti yɛba ne yawdie paa deɛ a, ɛno nso ho nneɛma no ɛdɔɔso.
Ok, ɛno ho nneɛma no nso dɔɔso ampa because me koraa mehwɛ sɛnea seesei koraa mpo no bitterness no, messages no ɛɛpɔɔpe wɔ hanom ne likes no yɛnkɔ biribiara mpo no. Nti no ɛdeɛn na ɛde yawdie no ba? Ɛwɔ awareɛ mu ne relationship mu no ɛdeɛn na ɛde yawdie ba? Ɔde ɔde yawdie ba. Sɛ ebia nyimpa no ɔne wo hyɛ aseɛ no wonhyɛ no so. Afei deɛ wokɔwaree no baeɛ a woasate rehyɛ no so. Wɔrebɛware wo no woyɛ obi a wonyɛ na mepɛ wei na mepɛ wei. Wo nso afei deɛ ɔde wo baeɛ a na mepɛ wei ayɛ te sɛ Seesei a na wotie afutuo fi abɔnten na wɔde reba w'awareɛ mu. Nti no mame, wei deɛ mentwa w'ano o, ma membisa wo sɛ, adamfofoɔ tumi ma wotumi di wo kunu ho yaw anaa wo yere ho yaw? Ɛwɔ kwan bɛn so saa? Papapapapapapapapapapapa.
Kwan no nyinaa ne sɛ, sɛ ɔbarima a waware, na ebia. Ɔyere ayɛ adeɛ, wo ara na ɛwɔ sɛ wohwɛ no na wode akɔto abɔnten. Wokɔka wɔ abɔnten a, Nyame anyɛ w'adom ma woannya obi a ɔno nso ɔwɔ afutuo pa a, oh, afutuo a wobɛtu wo no, woanhwɛ no akɔyɛ afutu bɔne ma wo de abɛwura w'awareɛ mu, ɔno nso akɔyɛ problem ama wo.
So, eh, Bible no ma yɛte aseɛ sɛ, nyansa mfitiaseɛ Ɛne ne nyamesuro. Nti sɛ nyansa mfitiaseɛ ne nyamesuro deɛ a, ɔse yɛde nyamesuro nso ba yɛn awareɛ mu na yɛhu sɛdeɛ yɛbɛsi atoto ɛno so afa he. Medase.
Na mesa bisa sɛ, sɛ nkwadaa wɔ awareɛ no mu a, sɛ yadeɛ ba awarefoɔ no ntam a, nsunsuanso bɔne bɛn anaasɛ nsunsuanso papa bɛn na ɛde berɛ Even awarefoɔ no ɛyɛ maame ne papa no awofoɔ no ɛne nkwadaa no a wɔn wɔ mu no nso. Nsunsuansoɔ a ɛde ba nkwadaa no so dɔɔso. Ɛsiane sɛ woankɔhyia barima bi, wokɔhyia, wotumi kɔhyia barima bi, ɔbɛka sɛ, sɛ mɛma, mɛma wo chop money, ɛma saa chop money no ɛbi ɛbɛso nkwadaa no so. Ɛndeɛ saa deɛ mɛyi chop money no ama nkwadaa no nko ara. Ebi so a anka woyii chop money maa ne ba ma ne kɔ ɔbaa ne nsa mu a, anka aduane a ɔbɛyɛ no, ebi betumi asi hɔ koraa mpo ma nkwadaa no nsa ama ade akye ma atumi ayɛ dɛn, asɔlve problem bebree. Ɛso ɛnam yawdie bi a ɛwɔ mu nti no, na afei deɛ woyi chop money ma nkwadaa no a, wo deɛ woahwɛ, ɛbɛha wo. Nti da biara no nkwadaa no didi wɔ abɔnten anaa sɛ wɔkɔyare na wɔba a, wo koro yi ara so na wobɛtumi ayi chop money, wobɛtumi akɔ sa ne adeɛ.
So.
Ahaa nti yawdie no deɛ ɛyɛ a nsonsuansoɔ no ɛtumi ha nkwadaa no paa.
Wohu sɛ sɛdeɛ na ɔka chop money sɛm no, barima bi wɔ hɔ nom a no ɔtumi ka sɛ ɔdi ne yere ho yaw, sɛdeɛ ɔdi ne yere ho yaw kakra nti no, chop money koraa mpo no ɔnyi ɔno nso nkwadaa no ɔnkasa nkwadaa no ho. Saa nso na ɔba bi bɛka sɛ ɔno nso ɔdi ne kunu ho yaw. Ɔno deɛ ɔno ɔyɛ ɔbaatan nti no ɔhwɛ nkwadaa no but na ɔde ne ho nso ɛrekame ne kunu no nti ɛno nso so no ɛho asɛm ka te sɛn? Wo de yawdie ɛbɛ afɛkye sɛ wo mma wo kunu mfa ne ho nka wo a wo pia no kɔ abɔnten. Na bɛrima no so ɔnyi chop money no nso ɛ? Bɛrima no a ɔnyi chop money no nti na ɛyɛ na sɛ ɔware a.

Sɛ because of saa nti no chop money sia mo bɛyɛ wei dabi dabi dabi dabi fa ne chop money ma no mɛ ne odu mpa mu so a yɛ no asɛdeɛ ma no yawdie no ɛyɛ wo tirim na wodi ne ho yaw nti no. Ɛsɛ sɛ sɛ awarefoɔ no no yawdie ba mu a wɔn tena ase ne wɔn ka anaa? Anaa sɛ ɛwɔ sɛ waa wo hwɛ kwan a wobɛtumi a wo bɛ live wo life no a ho nkyere wɔ awareɛ no mu? Ɛsene tɛkyerɛma koraa ko. Ho nti sɛ awareɛ mu no ɛyɛ ɛsene tɛkyerɛma koro yi ara. Mo mmienu na mowɔ dan mu hɔ, mo ne nkwadaa no. Nti sɛ mo ne nkwadaa no na ɛwɔ dan mu hɔ na mobɛma yawdie no a affect nkwadaa no deɛ a, ɛnneɛ deɛ nti na mowoeɛ? Image, Mentwa wo ano o, wei deɛ sɛ anadwo no memfa nhyɛ mu sɛ ɛbere bɛn sɛ yawdeɛ no ba a, anaasɛ sɛ mfomsoɔ bi ba na sɛ yaw kakra bi ba a, bere bɛn ne ɔbaa ne barima no bɛtumi asɔre na wɔatumi asiesie wɔn asɛm no? Wotie Bible no mu koraa mpo no a, anadwo nkɔmmɔ wɔ hɔ yi, ɛkɔ nnipa tirim. Ɛkɔ paa. Enti saa anadwo no a wunya aboterɛ na wo ne no kasa a, ɛbɛkɔ ne tirim. Frɛ no me wura anaasɛ oh me yere. Nnansa mu no, wo nneyɛɛ, wo suban biara asesa. Na mesrɛ wo, eh. Nkotodwe buu wei, ewie a yɛntwerɛ wɔ moma so. Ɛbu nkotodwe yi, sɛ bɔne bi na mayɛ a, fa kyɛ me, na wo deɛ ka kyerɛ me sɛ ebia menyɛ saa mfomsoɔ no bio. Ɛno ano no, na Pannikyɔ ɔyɛ obi a ɔdɔ wo a, ɔno nso bɛhunu sɛ ah, me yere anaa me kunu yi, wanya nnuho. Okay, mentwa w'ano o.
Sɛnea morehwɛ yɛn no, program no ɛkɔ so live wɔ social TV so wɔ Facebook. Wobɛtumi a like na woaleve wo comment. Na text message no nso, ɛyɛ zero five four one seven seven one seven nine seven. Yɛretwɛn mo messages ne mo comment no. Image yɛntoa so.
Nti ɛnni sɛ wasɔre, wosɔre ahomakye na sɛ ni, woka biribi na sɛ nipa ɛwɔ n'akoma mu sɛ Ɛwɔ sɛ ɔde kyɛ wo a, a, ɛwɔ, ɛwɔ, ɛnyɛ sɛ ɛwɔ n'akoma mu, ɛwɔ sɛ wode kyɛ. Sɛ nipa no tumi nya nnuhuam paa na ɔwɔ pouch a, ɛwɔ sɛ wode kyɛ no. Na woyi saa yawdie no fi mu. Sɛ edi a nkwadaa no so a wɔn ba no so, wɔn nso bɛyɛ deɛn? Ani bɛgye na wɔn ani bɛka fie. Because sɛ yawdie bɛpa, bohu sɛ efie ntotoeɛ no na ayɛ bebree wɔ hɔ. Ɛbɛha adwene, ɛbɛha nkwadaa no daakye, ɛbɛha wɔn sukuu kɔ. Because sɛ ebia ebia mo si di agorɔ ma nkwadaa no nso nya kwan bɛn mo no, wɔn hu sɛ wɔkɔ maame hɔ anaa wɔkɔ paapa hɔ na affect wɔn. Okay.
Nti no obi message ɔde aba wei yɛ Cecilia ɛde fi hoo. Ɔse sɛ yawdie ba bɛɛma mu a ɛtumi ma bɛɛma no ɔfiri fie kɔ abɔnten anaa? Ɔtumi ma bɛɛma no firi fie ɛkɔ abɔnten a na yawdie no ɛfiri. Sɛ ebia ɛkwan a ɛfaa so ma yawdie no baeɛ. Okay. Sɛ ɛba no sɛ ebia ɛkwan bɛn so na ɛbaa no, na sɛ anka minhu nnipa no, ade a wɔfii sɛ ɛnam so ma yawdie no aba, sɛ o, sɛ, sɛ yawdie no bɛba koraa mpo ma bɛrima no bɛkɔ abɔnten a, mɛfa no sɛ, ɛdeɛn, yawdie nko ara na ɛma wo bɛrima no kɔ abɔnten? Ebia ɔbaa no de ne ho kame no anaa? Anaa deɛn na ɛmaa yawdie no baeɛ no bɛti ma wo bɛrima no afe deɛ gu wo ne ɔbaa no ntam no aba no sɛ ɛwɔ sɛ wofi ne fie na wokɔ abɔnten kɔfrɛ no? So wate aseɛ? Na sɛ ɛba no sɛ ɛnyɛ yawdie a ɛwɔ sɛ wokɔ abɔnten, memfaa me ho nkame wo, wobisa a mede ma wo. Enti ɛdeɛn nti na ɛwɔ sɛ wokɔ abɔnten?
Maame Falkoshe Wentwemu, Efi Richard, ɔwɔ Dome Trantra Hill. Ɔse ɔ ɔpɛ mba agorɔ paa ɔtaa ne mba di a but ɔnyɛ mba asɛm but ɔba ɔne no te no de adwen bi ato ne tirim sɛ boy no yɛ mba asɛm nti ama wahyɛ ase edi boy no ho ya nti na ama sesei ɔ ɔka biribiaa ɛntɔ ɔbaa no asom biom. Me nua bɛɛma,
ɛba ne hyɛn na waware na ɔpɛ mba agorɔ.

Hwɛ ɔbaa ahoɔfɛ sesa a efi wo barima no ho nti sɛ wohwɛ no ebia ne dressing ne nneɛma bi asesa a boa no ma ne dressing no ɔnsan mbra back to the field a ɛbɛma wo wɔ ɔbarima no w'ani agye na yi yadeɛ no to nkyɛn na wo ne no nnante.
Nti no in this case no yawdeɛ ho asɛm na na yɛreka anaa yɛretwɛn wo messages ɛne wo likes ɛne wo comment no ɛwɔ Facebook Number no ɛyɛ zero five four one seven seven one seven Deɛ sɛ moyɛ na message no na moayɛ no ntɛntɛm sɛdeɛ ɛbɛnya yɛbɛnya mmerɛ na yɛatumi akan ne nyinaa na yɛde ama mo na ne biribiara akɔ so fɛfɛɛfɛ because ɛnduru ha sei na obi refrɛ me ɔse o Brase boy medi wo ho ya oh adɛn me dabiara me send message so me message me mente me message da Nti ɛsrɛ mo aa mmrɛ no sua nti ɛyɛ a na mo yɛ messages no ntɛm ntɛm. Bɛn bɛ sɛ yɛbisa sɛ sɛ sɛ ɔbaa ne bɛɛma te a yawdie no kwan bɛn so na ɛbɛtumi aha relationship no anaasɛ awareɛ no? Ɛnyɛ ɔbaa no ɛnyɛ bɛɛma ɛnyɛ nkwadaa no awareɛ no nyinaa no sɛ abusuafoɔ ka ho o sɛ mma no ne ɔbaa ne bɛɛma no ka ho o Sɛnea yɛato no din sɛ awareɛ no, nsunsuansoɔ bɔne bɛn na yawodeɛ bɛtumi de ama awareɛ no ankasa ankasa?
Nsunsuansoɔ a ɛbɛtumi de ama awareɛ no ne sɛ, woanhwɛ no yie a, ɛbɛtumi ama awareɛ no kura kwan mu. Woanhwɛ no yie nso a, ɛno korɔ no ara bɛtumi ama awareɛ no anigyeɛ a ɛwɔ mu no asɛe. Awareɛ no, ɛbɛgyigya koraa. Ɔdɔ a ɛwɔ ahyɛaseɛ ne mu ne nkwadaa no ne abusua no ntam no, ne nyinaa nso bɛte.
Okay. So wɔn, ne ni ara yɛ ntease a mo awarefoɔ no mo bɛnya. Ebi a ɛbɛba ne sɛ, wo bɛtua light bill, me mɛtua school fees. Na afei deɛ wo se o sisi a sikasɛm nyɛ. O saa sikasɛm nyɛ deɛ andeɛ wo deɛ yɛbɛ manage no kakra kakra. Na afei deɛ ayɛ te sɛ wo pɛ sɛ wo yɛ I read anaa me me pɛ sɛ me yɛ I read a. Wɔn sɛ ɛbɛma shaking bɛba mu. Okay.

Wobɛdi ya. Ɛdeɛn nti na ɛwɔ sɛ wodi yaw wɔ awareɛ mu? Awareɛ yɛ anigyeɛ adeɛ. Nti ɛnni sɛ mo wei bɛdi wei ho yaw, wei bɛdi wei ho yaw na ɛbɛ afɛte nkwadaa no nso a wɔde wɔn aba wiase no. Ɔho. Nti ɛno deɛ.
Ok, nti no, seesei no ma membisa wo, sɛ nneyɛeɛ bɛn, suban bɛn na awarefoɔ no anaasɛ ɔbaa anaa barima bɛtumi ayɛ a ne hokafo no bɛhu sɛ, oh, me yere yi, yawdeɛ bi wɔ ne mu anaasɛ barima no, ɔbaa no nso bɛhu sɛ ne kunu no nso yawdeɛ bi aba ne mu. Mmaa yɛ nkorɔfoɔ bi a sɛ ɔdi yaw wɔ ne mu a, ɔda no adi ma wohu no ntɛm. For instant, sɛ wayɛ aduane ama wo, wanyɛ careful a, ɛda a ɔbɛba no, wobɛhu sɛ aduane no bi si hɔ. Sɛ ebia ɔsisiesie w'aduane ma wo no, ɛnyɛ saa na ɛte. Sɛ wo wɔ hɔ so na ɔsɛe wo a, woanyɛ careful a, aduane no, sɛ ebia obesi gye asi hɔ a, obepia atikɔ ama wo, wohu sɛ, hmm, Wa wo yam bɛhye wo.
ɛnnɛ
m'aduane yi nhyɛ da Ɛnkɔ yie. So wohu? Okay.
Wobisa na word befi n'anim aba no, obehu sɛ, ah, ɛnyɛ ɔne, ɛnyɛ saa na ɔne me te, na ɛnnɛ deɛ. Nti sɛ wo barima no woyɛ fast na wohu sɛ sɛ wo yere suban bi asesa nko ara deɛ a, ɛwɔ sɛ woyɛ fast na woyɛ dɛn? Wode sisi Bisa wo n'anim. nneɛma so, okay.
So wohu?
Ɛna meka no mepaakyɛw ne kohyɛ ka wɔ wei no nkum kuro but ɛma akoma yɛ dɛn? Ɛtɔ yam. Ɛtɔ yam. Nti fast no ara wohu yɛ no ara ntɛm na wayɛ dɛn? Wahu kwan a wobɛfa so.
Meda ma yɛmfa message bi a adɔfo nom de aba. Ɛndɛ deɛ ɛyɛ me dɛ paa, message a ɛdi nkan baeɛ no ɛfiri me ara me kurom, ɛyɛ Agona Suaduro. Obi sɛ, kyerɛ sɛ wei mpo deɛ ɛnyɛ message o, ɛyɛ question na ɔbisa wo. Ɔse yawdie nti no ne girl ɛne no agyae. Na girl no nso kɔɛ na ɔkɔ hwehwɛɛ mu aa w'ehu sɛ suspect a na ɔde to bɛɛma no so a na ɔdi ne ho ya sɛ ɔyɛ mma asɛm ɔte sɛ ɔte sɛ ɔte sɛ no ɛnyɛ nokorɛ nti sese ebuaɛ ne sɛ girl no aba back nti ɔbisa image ɔngye no anaa sɛ ɔngyaa no mma no nkɔ. Ɔngye no.
Adɛn nti? Ɛyɛ mpratwe anaa ɛyɛ awareɛ? Ɛyɛ, ɛyɛ, ɛno deɛ wanka, but me nso mesusu sɛ ɛbɛyɛ mpratwe. Sɛ ɛyɛ mpratwe koraa mpo a, ɛwɔ sɛ ɔgye no. Ɛsiane sɛ, eh, wohu sɛ, ɔbaa desɛefoɔ no, ɔkɔeɛ no, ɔsan yɛ dɛn? Ɛbaeɛ. Nti sɛ ɔhu sɛ, ah, adwene a medweneeɛ no, ɛnyɛ saa na ɛte, na ɔba na ɔde ne wu ho ba abɛpa kyerɛ sɛ, oh, barima a me ne wo wɔ hɔ no, wei deɛ mesrɛ wo, Ná adwene sei na na medwen, na mmom no, adwene a medweneeɛ no, ɛnyɛ saa na na ɛte. Enti mesrɛ wo, fa kyɛ me. Ɔreba no, adwene bɛn na ɔde baeɛ? Ɔde nnuho na ɛbaeɛ. Waka problem so ara nti a ɛnam so ma wayɛ dɛn? Ɔpɔɔ yawdi a na wɔredi wɔ hɔ no. Wakyerɛ mu akyerɛ wo. Ɛwɔ sɛ wogye no. So wohu? Na seesei ara no, ɔno nso no, ɛhu sɛ, seesei ara no, adwene bi ni, na sɛ medwene fa bɛrima no ho a, mɛbisa no sɛ, Osimesie, Mede m'ani ato fam ahu sɛ saa adeɛ wei na woreyɛ. Ɛno saa no, ɛyɛ sene sɛ wode bɛhyɛ wɔn ara na wobɛtu ho anammɔn bɔne. Wotu ho anammɔn bɔne wie na wohu sɛ ɛnyɛ nokorɛ a, afei na wobɛpa ho kyɛw. Nti in this case no image yi, boy no na ayɛ mfomsoɔ anaasɛ ɔbaa no na ayɛ mfomsoɔ no? Ɔbaa no na ayɛ But mfomsoɔ.
in most cases no, sɛ ɛyɛ ɔbaa no nso a anka ɔngye bɛɛma no. Nti adɛn nti na bɛɛma no ngye no? Ɛyɛ ɔbaa no anka ebia by all means ɔno nso bɛgye no. Woyɛ sure? Sɛ ɔdɔ no wɔ hɔ paa a ɔbɛgye no. Because sɛ Ghana mbaa no yɛngye wɔn ndi saa o. Oh ka sɛ ebi mo, mɛnka sɛ Ghana mbaa. Okay ebi mo.
Ahaa. Ebi mo.
Saa nso na ebia wo a wote wei so ebia ɛbɛba no sɛ saa ara. Yɛmɛgye no no. Ɛhɛn, nti no ka sɛ ebi mo. Okay. Na wohu sɛ ɛɛ mistake no ne sɛ mfomsoɔ no ba a, mɛntwe wo ho mfi awareɛ no ase Okay. ansa na wokɔhu a wabɛpa kyɛw. Yɛ ntɛm fa w'ani to fam na yɛ nhwehwɛmu no ara. Woyɛ nhwehwɛmu no wie a, ɛno no wote ho dada. Na mmom wonnim na wofi ho na Nyame anyɛ w'adom a, wobɛba na obi te ho. Na sɛ obi te ho nso deɛ a na asɛm aba. Ma me fa Ransford message yi ntwam, ɔde firi nkɔkɔɔ se, Wei no koraa me mehu sɛ ɛyɛ yawdi ɔ me me tumi hu tumi no me mehu sɛ hwɛ na ɔntumi nhwɛ girl no cos ɔse girl no se ɔntumi mprovide no ɔntɔ ntaadeɛ ne nneɛma nneɛma bi mma no nti no ɔne no agyae nti ɔbisa sɛ ɛno so ɛyɛ yawdeɛ nti na girl no ne no agyae anaa sɛ sɛn. Girl no se bɛɛma no ntumi mprovide ne yeah ɔntumi ntɔ ntaadeɛ mpaboa panties ne brazier ne adeadeɛ nti no ɔne no agyae nti Rainford no so rebisa sɛ Ɛyɛ yawdie na girl no ne no agyae ana. Na bɛɛma no anaa ɔbaa no ɔbaa no wɔnyɛ adwuma.
Ɛno deɛ akyire yɛbɛbisa no. Ɛnyɛ bibiaa na ɔbɛhwɛ sɛ wo kunu anaa wo kunu ntɔ ma wo o. Nneɛma bi wɔ hɔ a wo ɔbaa no ara nso wowɔ ho right sɛ wotumi tɔ ma wo ho.
Nti bɛɛma no antɔ ama wo a wobɛda adagya. Saa adeɛ wei na ɛwɔ sɛ yɛn mu bi yɛde hyɛ yɛn tirim wɔ awareɛ mu o. Bɛrima no antɔ amoa wɔ nda adagya nti make sure sɛ wo so wo hu adeɛ wɔ abɔnten a ayɛ te sɛ wo eh wo wo ne wo kunu wɔ hɔ nom wɛkɔ hu adeɛ wɔ kurom adeɛ no yɛ ɔfɛ na wɛ tire mika fie adeɛ no ho asɛm na ɛbɛbɔ me kunu amadeɛ na wakɔ tɔ ama no na ɔbɛkɔ na obi atɔ yi sɛ mfomsoɔ na wayɛ no nti adɛn nti na mmom no wo ntɔ na ɔkɔ a wode akyerɛ no wo de kyerɛ no a na waka sɛ oh na menni sika o nti obi bosia bi koraa na mebɔ de tɔeɛ. Nti wo ka saa mmom kyerɛ no a, bɛrima no ka sɛ, saa a, oh, wo hyɛɛe no koraa, me koraa ɛyɛ me fɛ. Na mmom no, saa deɛ a, gye wei na fae dɛn, wo so fae dɛn, fa sɔpɔɔto kakra, na wo fa, wo so fa kakra sɔ so na dɛn, fa tua. Ɛno ne yɛ sen sɛ, wo deɛ wobɛka sɛ biribiara no yɛntɔ ma wo. Daabi,
Me deɛ adɔfoɔ messages no sɛnea apumpum ba no sɛ yɛka sɛ yɛrekan a adagyaa bɛbɔ yɛn. Na messages a aba wɔ Facebook line no so no comment no deɛ ɛsɛ w'ani. Na yɛnsan mmra no yɛbɛtwa yɛn ho sima na yɛakɔ aba seesei ara. Na yɛba a yɛbɛtoa so de ama mo. Yoo, mesan nso ma mo akwaaba de ba aware mu nsɛm dwumadie so. Sɛdeɛ monim no, me din no ɛyɛ baako pɛ. Yamoah Bedu Enoch, wofrɛ me Brazil boy nso a, mɛgye so. Ansa na yɛrekɔ no, na mekenkan message no a nea obi de aba ne sɛ, ɔse, Cynthia, ɔde firi Techiman. Ɔse, Image, me ne me kunu aware, yɛawo baako. na metuu kwan kɔɔ me maame hɔ wɔ village kakra. Mebaeɛ no, maba abɛto sɛ ɔne ɔbaa foforɔ retu anamɔn. Na mekɔkaeɛ no, problem kakra baeɛ nti me yawodeɛ bi baa me mu sɛ ɔne girl no na ɛte. Nti ɛma mepoo akwadaa no a yawo no no, mepoo no maa barima no. Nti seesei no mehu sɛ ɔbaa no so ɔnte n'anim fa nhwɛ akwadaa no yie nti menkɔ nkɔfa m'adeɛ anaasɛ menkɔ nkɔware me kunu. Nti obisa sɛ sei asɛm bi sei no ɔno mo bɛ no ntu wɔn. Ɔno ɔbaa no wayɛ mistake one ɔretu kwan no ɔkraa ne kunu anaa na sɛ ɔkraa wo kunu na sɛ wakɔ aba na ɔbaa foforɔ wɔ dan mu a wo so bɛka ho. Okay.
Mmarima no nso, wɔfii sɛ wɔtumi, wɔbɛtumi aware mmaa mmienu, na so wɔakɔfa mpena baako abɛka ho, wɔ berɛ a wɔammɔ wo amanneɛ, wɔanka hwee ankyerɛ wo a, wo nso bɛka ho. Mpa a wɔda so, wɔda so no, san kɔda mpa no ara so. Good, but Maame fa hu sɛ, ɔbɛboro hɔ nom a, ɔkyerɛ nnianan o. Ɔkyerɛ nnianan.
Nti sɛ wokɔ mmamu di a, na ɛkyerɛ sɛ wo ara na wɔgyae awareɛ. Okay. Nti bɛtena dɛm hɔ. Hwan na egu aware no? Oh, wasan nso de abɛhyɛ so sɛ, ɔno aware no deɛ ɛnyɛ ne problem but ne problem ara ne sɛ ɔnkɔfa akwadaa no anaasɛ ɔngya akwadaa no mma bɛrima no. Akwadaa no ɔwɔ mfeɛ ahe? Sɛ akwadaa no ɔsua ketekete na sɛ wagyae wɔn ama bɛrima no a, na wowɔ ɔbaa no wotiri mu ɔden. Sɛ wagyae akwadaa mɛfa no sɛ one year koraa mpo. sɛ ɔyɛ bɛma sɛ ɔyɛ ɔbaa wo gyae ma ɔbɛma a wo tirimu na ɛyɛ den wate aseɛ enti wo make sure sɛ sɛ ɔno ankasa ɛfii sɛ awareɛ no sɛsi yɛ a no bɛma no ne ɔbaa foforɔ te na sɛ ɔno a ɛgyae awareɛ a wɔmfa ne ba nkɔ na ɔdeɛ akwadaa no kɔ a nti na yɛwɔ wadwe wɔ hɔ no, wɔmfa akwadaa no ne barima no asɛm nkɔ wadwe. Wɔkɔ a, wɔbɛyɛ dɛn? Wɔbɛka asɛm no ma ne twɔhomɔne ne deɛ ɛsɛ fata no, wɔde ama no. Sister Cynthia, sɛnea Imegye ka no, na kyerɛ sɛ Ghana ha no, mma a motu kwan na mobɛto sɛ mo kunu ne ɔbaa foforɔ te a na mo ara moasesa mo nneɛma kɔ, na akyiri na moanu mo ho sɛ pɛ sɛ mosan nso ba no, Imegye pɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ ɛnyɛ ne kwan so no no. Nti no moso monkɔ ka ho because wei sei no koso ɛbɛwale mma mmienu nti nso bed no aa wo deɛ wo deɛ yɛ akɔhyɛ mfinfin koraa na wo deɛ na wedding kan agye wo deɛ ntɛm nti no sister Cynthia sɛnea na Image kyeɛ no sɛ wa wo hwɛ na hu sɛ bɛma no ntumi nhwɛ akwadaa no a wo na wo blɛɛ na wo kyem w'adeɛ san nso kɔ kɔfa w'adeɛ Na mmom sɛ ɔnyini na sɛ ɔbɔkɔ ɔpɔpɔ hɔ nom a fine. Na wei no image, me koraa mɛtumi agyina so aka sɛ wei na ɛma seesei nkwadaa no aba no wɔpɛ wɔn maame asɛm sen papafoɔ no. Ɛɛ, ɛno deɛ ɛyɛ nokorɛ. Because obi wɔ hɔ nom mpo no a na ɛnyɛ awaregyaeɛ o but maame no bɛgyegye akwadaa no so ara, ɛnyɛ sɛ papa no ɔnhwɛ akwadaa no, ɔhwɛ no but ebia na time nketenkete bi a ɔnnya mma akwadaa no wɔ fie ne ne sukuu kɔ mu ne adeɛ do like Mpa papa no bɛfi fie ahomakye, ɔbɛba anadwo, ɔbɛba na akwadaa no ada, ɔbɛkɔ nso na akwadaa no nsɔreɛ nti sɛ akwadaa no bɛhu no a, ebi wɔ hɔ a one Saturday, ebi wɔ hɔnom a one Sunday, nti no wei deɛ yɛ afotuo kakra na mepɛ sɛ ɔde ma papafoɔ no a wɔyɛ saa no nso. Ɛɛɛ ɛyɛ, ɛno saa no saa one day no a wobɛnya no make sure sɛ ne nyinaa bɛyɛ akwadaa no dea, entertain akwadaa no, ma akwadaa no ani ngye, ma akwadaa no nhu sɛ wowɔ ɔdɔ ma no, n'adwuma ɛne ɔno akwadaa no daakye nti na moayɛ dɛn? Monnya mmerɛ ma no. Nti berɛ a worebrɛ no yɛ a, worebrɛ ma ɔno. Nti no, sɛ wonya saa single day no a, mekura sɛ saa single day no ni ara yɛ akwadaa no dea. Sɛ asɔre na mobɛkɔ a, wokɔ asɔre a, hɛ, wokuta ne nsam. Saa da no deɛ, make sure sɛ ne maame koraa, wɔmmɛn no.

Ɛnyɛ sɛ wɔte a wɔhyehyɛ kɔ awareɛ mu ara ne saa. But mpenatwe, wɔasitadi ahu sɛ boy no nyɛɛ sika a ɔde sie no nti no ama yaredeɛ bi aba abɛhyɛ ne mu nti no ɔhu sɛ ɔngyae no because boy no ɔbisa no sika biara me ne bi ɛna ɔmfa no mpue Even mpo sɛ girl naa mpo ka sɛ ebia ndɛ wanya one cedi, ɔmo mpie mpo no a, ɛbɛyɛ den because sɛ one cedi no bɛsɔ na ɔno de fifty pesos bɛsɔ so nti no, ɔnkɔ koraa. Nti no ohu sɛ ongyaa boy no nkɔfa obi foforɔ. Ɔno ɔse ɛnyɛ sika na ɔhwehwɛ but wo ne no mpie na ɔno so n'ani ngye hu sɛ wo ne no na ɛte. Menkɔ straight forward, wei memfa nnoman, boy no twe mpena, Barima twe mpena a, ɛyɛ den sɛ wɔne ne yere bɛpue because ɔnya ne ne yere no pue na wɔnya akɔnya crush wɔ abɔnten pɛ asɛm aba. Sister Mabel, sɛnea Emily seɛ no no, seesei deɛ ɛnsɛ sɛ wo focus on issue biara, ɛwɔ sɛ wohwɛ sɛ Simple. wei barima no ɛnne obiara, wei deɛ me key koraa na mede reto wo tirim, image no deɛ menim sɛ ɔnka, ebia wohyɛ no offline a ɛna ɔbɛka akyerɛ wo. Tetɛ no.

Straight forward okay because ɛnyɛ wo na wo kɔ sponsor wɔn ɔbaa no na ɛkɔ sponsor wɔ se nnɛ yɛn pie o fili sɛ wɔne wo bɛ pie yɛn pie na sɛ wo se wo nkɔ a ah masa wo twe mpena papa. Okay ɛneɛ sister Mabel sɛ na image seɛ no no nti no wei deɛ ɔno ankaa sɛ kɔ gyaa wo boy ɛna ɔnkaa sɛ kɔ didi na tɛm na kɔ gu na nim ase na kɔ yɛ complain ɔno ɔse ɔnfa nwanwan ɔkɔ ne straight ɔtwe mpena ɛna Aha no nkɔyɛ mistake nkɔka nkyerɛ no straight sɛ ɔtwɛn mpena because ɔnkaa sɛ ɔtwɛn mpena. Ɔse sɛ bɛɛma yɛ saa de a na kyerɛ sɛ ɔɔtwɛn mpena. Nti no in this case no sister Mabel woa na wobɔtu wo ho fo. Sɛ wobɛkɔ so atena na sɛ saa bɛkɔ so a obroni bi bɛse sawala image antoa so.
Nti sɛ ɔbɛhu sɛ ɛbɛboa no mmom deɛ a ɔno ara nhu sɛ kwan a ɔbɛfa so a ɔbɛtu n'ano ho te sɛ sɛdeɛ a ɔkaeɛ no. Because ɛntumi mma no sɛ wo ne bɛrima wɔ hɔnom, bɛrima no a ɔmfa wo mpie. Ne sikasɛm. Afe so mpo Elon te. Na kyerɛ sɛ mana mana mana mana mana nti Ɛnyɛ sɛ ɔnni sika o, ɔwɔ sika. But ɔnyɛ. Ɔnyɛ.
Na me ara ɔbaa no so menya me sika no a. Menkɔ. Yɛmpie no so ɔnkɔ. Oh. Yɛnkae messages ne text message a adɔfo bi so ɛde ba bɛgya wɔ aware mu nsɛm dwumadie so. Wei efe ɛyɛ Abigail wei deɛ mea me producer baako pɛ. Ɔsɛ eh Blase boy no deɛ wa surprise me na nsɛm paa nie. Ae madam Abigail nsɛm no me hyɛɛ da because mehu sɛ wo bɔɛ no na nse wo ne sɛ ɔteetee ayɛ sɛ wagyaa wo ayɛ sɛ ongyaa wo nti no mepɛ sɛ yɛto bi ma no paa na ɔyɛ steady na ma so mehyia no akyire hɔ nom so a menim nea me ne no bɛka. Ɛna me se wei deɛ ɛm sɛ producer yi ara so ɔse yɛ time na ɛyɛ ayɛ biara ne sa nti no ɔbisa sɛ kwan bɛn na ɛbɛfa so a yɛbɛsi yawdie ano kwan wɔ awareɛ mu. Ɛɛ yawdie ano kwan a yɛbɛsi ɛɛ yɛ ne sɛ sɛ yɛbɛhu sɛdeɛ yɛbɛsi ama ɛyɛ a yɛbɛ steady yɛho yɛho ne yɛbɛhu kwan a yɛbɛfa so a ɛyɛ a yɛbɛpa kyɛw ntɛm. Okay.
Okay. Nti no, wei deɛ mentwa w'ano o. Mama memfa nhyem sɛ, akyɛpa no, meyɛ sɔre meyɛ sɔre o dear manyɛ nea fa kyɛ me no, ɛtumi yi yawdeɛ fi nipa mu. Koraa. Ɛɛ.
Fa no sɛ me ne wo nam hɔ yi ara na metia wo nan so. Na woka kyerɛ me sɛ woatia me nan, eh, oh.

So wate ase? Okay. Ɛhɛn. Nti yɛhu sɛ deɛ ɛbɛsi apakyɔ. O Kosɛ, mepawkyɔ, ɛnsi bio. Ɛnyɛ adeɛ a ɛyɛ bɛtwerɛ wɔ w'anim sɛ wodeɛ wopɛ wo kunu kyɛ wo anaa woka. Dabi! Ma menkan messages bi a aba a ɛfiri soro deɛ wei deɛ mehu sɛ ɛfiri me kurom nti o. Wei ɛfiri ɛyɛ sister bi a, oh wamfa ne din anka ho o. Watwerɛ sister but wamfa ne din nso anso so. Ɔse ɔne bɛrima atena akyɛ.

Ntsi ne mbɛndzasɛm mu woebisae no, ɛfa hen na kosi hen, na yɛbɛkã no sɛn? Eeh,
ɛno sei no, memfa no sɛ ɔno ɔbaa no ankasa no, ne su ne ne ban a ɔne bɛrima no wɔ mu no, sisi a ɛte sɛn? Suban a ɔne ɔb ɛɛ bɛrima no wɔ mu no, ɛte sɛn? Ɔno ankasa no dressing no, asesa anaasɛ ne nneyɛe asesa? Ne nneɛma bɛn na ɔno ara tena ase a ɔhu sɛ sometimes na ɛwɔ sɛ yɛn ankasa mmaa ne mmarima no yɛtena ase ne yɛbisa yɛn ho sɛ, Ah, me ne barima yi hyɛ aseɛ no, na me suban sei na na mewɔ mu. Seesei a mewura mu, me ne no renante a yɛware yei, me suban wei asesa. O, me ne ɔbaa yi rehyɛ aseɛ no, na suban sei na na mewɔ mu. Nti ɛwɔ mu ara a, ɛwɔ sɛ yɛn ankasa awarefoɔ no, wɔtena ase bisa sɛ, Ah, me wura anaa me yere, seesei ara no, suban a mewɔ mu no, w'ani gye ho? Anaa me suban di asesa? Sɛ yɛ, wɔredi wɔn ho nkɔmmɔ nkɔmmɔ sɛ, O, wo suban a wowɔ mu no, seesei ara wo suban asesa, saa adeɛ wei, first na woyɛ, wonyɛ, saa adeɛ wei, na wonyɛ, seesei ara woyɛ. a yɛbɛhu yɛ corrections, yɛ mistakes bebree. Wei deɛ me ntwa wano ma me fa comment baako bi a wei deɛ me copie so na ɛyɛ me dɛ paa ɔse wɔ case so koraa ɔse nkɔmɔdie mu no ɛtumi yi yawdie firi ɔbaa anaa sɛ awarefoɔ no nkɔmɔdie tumi yi yawdie firi wɔn mu anaa Ɔsɛ sɛ yɛdi nkɔmmɔ no anaasɛ wei aka no haw na wei nso aka no a wɔasave. Nti obi kyerɛ sɛ ɛtumi si yawdi ano kwan. Me bishop tete vi bɛka kyerɛ wo sɛ mote hɔnom na moanndi mo ho nkɔmmɔ nkɔmmɔ a, ɛsum asɛm bebree hyɛ adaka mu a ɛmpieɛ na mmom motena ase

Okay. Wei deɛ adɔfoɔ mofa nkyɛ yɛn yɛ brɛ ne nya yabe sɛne yɛn tumi nkan mo message ne mo comments ne nyinaa no but monkɔ so ana monhwɛ na me bɔ mpaeɛ asrɛ me me producer nso sɛ ɔne mo nua bɛkasa ɛwɔ akyire na nea ɛwɔ hɔ biara no nso no sɛ da foforɔ nso yɛhyia a yɛbɛhwɛ na yɛ keep mo sɛne ɛbɛyɛ yɛbɛtumi akan mo messages no ntɛm no na dwumadie no me a me di ho kyea me me din ara ne Yamu abedu Enoch, wobɛtumi afrɛ me Blasé boy. Na mɛsan akɔ Image hɔnom na mama no akwanya, wei deɛ ɛyɛ thirty seconds pɛ, ɔnka biribi nkyerɛ yɛn, yɛn a yɛrebɛware, ɛne wɔn a wɔaware ne yɛn maame ne yɛn papanom a wɔwɔ awareɛ mu no, ɔntu wɔn fo kakra mfa sɛnea ɛbɛyɛ a wɔbɛtumi ayi yaodie no, na sɛ mpo, sɛ yaodie bi mpo ba a, na ɛnkɔka yɛn nkwadaa no a yɛwɔ aseɛ no. na ɛntumi ɛ affecte awareɛ ne nyina because ɛka maame na aka papa ɛka papa so a yɛn a yɛwɔ aseɛ ne nua deɛ yɛn no yɛn yɛnka ho nti no wei deɛ yɛbɛsrɛ yɛn bɛgyina watu yɛn yɛn awofoɔ no kakra na yɛn a yɛbɛware a yɛnwareɛ no watu yɛn fo kakra nti Image wei deɛ yɛtie o. Ah yoo eh efutuo a mewɔ ma eh awarefoɔ ne ɔmo a yɛnwo yɛ a yɛnwareɛ wɔ ananteɛ mu no sɛ, Deɛ ɛhia paa ne nkɔmmɔdie. Ɛnyɛ mpam nkɔmmɔdie na mereka, nkɔmmɔdie a ɛfa abusua no ho. Sɛ mobɛtena ase na da biara mo ankasa mobɛyɛ mo corrections sɛ, Oh, me wura anaa me yere, eh, nnansa yi me nneyɛɛ a me ne wo wɔ awareɛ no mu no, ɛte sɛn? Na ɔbaa no aka ne haw, na wo barima no nso waka wo haw, na woahu sɛ, Oh, seesei ahanom no Ɛɛ, ntokuro bia meda hɔ, ɛwɔ sɛ mesi saa tokuro no. Aha nso, ntokuro bia meda hɔ, ɛwɔ sɛ me nso mesi saa tokuro no. Na mo awarefoɔ no ankasa monhu kwan a mobɛfa so a mobɛsisisisi ntokuro no, na awareɛ no ayɛ dɛ na ayɛ anigye ma obi nso hu a, ɔno nso awareɛ nkɔyɛ ne dadwen. Deɛ mewɔ ka ara ne. Yoo, yɛbɛda wo ase Image papa paa ne w'afotuo a wode ama yɛn ɛnnɛ so. Nyame nhyira wo, na da biara no sɛ yɛba wo nkyɛn a, ɔmma wo nsɛm a ɛmu ɔdu Nea yɛte a, kyerɛ sɛ yɛntumi koraa nnwene ho nsi da. Na kyerɛ sɛ da biara na yɛbɛhu biara na ayɛ sɛ adwene no deɛ na sɛ nea ɛrehaahae ara because nsɛm baako pɛ a ɛbɛfi w'anom bɛpue no, yɛbɛdwene ho a yɛntumi nte ase da. Yɛ adɔfoɔ yɛda mo ase, yɛde mo bɛsi ha na da foforɔ nso yɛbɛsan nso ahyia. Me a mede dwumadie ho kyea me no, sɛnea da biara meka no, me din ara ne Yamoah Bedu Enoch. Wobɛtumi akɔ social media a ɛyɛ Facebook. Wokɔ na wabɔ social TV na program no ɛkɔ so live na wa leave wo comment na wa like na wo like nso ɛma wo werɛ mfi sɛ ɔbɛ share videos no nso aka ho. Mɛda mo ase.